20 years mm. ka sweswi 18 years va xava maphilisi kwale makuleni hala i xava maphilisi a ku na ku ri a va na power a ku ya vona cheri mm. a nga se lovola mm. ma ndwisa kahle munhu wa i ko munhu wa ku munhu a nga loyiwa rhandza masangu ngopfu
a nga ya swa endleka tolo a ndzi ri na four hundred rand ka bank account ya mina se ni twa yi ri yitsongo se ni ku na tipulani la misaveni se ni teka two hundred rand ni beja ku Portugal yi ta wina yi dirowe two two a ni tlelanga kahle mali yi fambile mali yi fambile. na yi na yi a ni yi need mali liya ni ti sole ngopfu ka ni beje la yena mara loko swi ta ka sweswiya ma swi kota ku loko mi nga ni zama nyana hi murhi nyana ku ni wa ku kota ku ni wina swa ku beja ti-lotto ti-power ball ku na sweswiya betway swi ni xanisaka
mayivavo leswiya swa ku nyika munhu rifumo ku nyika munhu mhuru famba ya khoma lotto.

xanuna xi tivi oh yima ni mi amukela ka the channel that measures the most a ku hambokwata yeyi wa lava a wu lavi i ta swi ku welewele yima ni mi amukela ka the only channel that matters to watch doctor Maxaka Sithole hi tlhe hi mi amukela la ka channel ya hina hi khensele ku mi vuyini nakambe ma ha hlayisekile a hlayisekile um mayi vavo no hi khensile i la ni ve ni va xixoka tinyana nchuhwanyana lowu mi ku na vunganga bya hambana vunganga bya ku chayeliwa na vunganga bya bya nyiko ivi mi tlhe mi ku n'wana wa n'wina yi a nga chayeliwanga i na vunganga bya nyiko se a ni swi twisisi ku swi leswiwa mo pfuka mi lorha mi ngo okay ni na vunanga bya nyiko kumbe njhani kumbe ku mi a ni swi tivi mi swi kumisa ku yini swi swi swi swi sukela kwini
swi sukela wa ha ri ntsongo ku va na swilo leswi swi endlekaka ka wena a ni ku hi mina ni sungule hi mina me loko va ni hlamusela vo mhakhe va ni sungule ni ri na seven years seven days ni beburiwile se vo pfuka nampundzu va kuma ku se a vokweni la ni tsemile vuhlayi la. ma ma nga swi tivi ku byi huma ka mani and then se hi hi xikombiso ku i na swikwembu siku rin'wani ingaku se a ni ri na vo eight years kwalano kuma ku se ni hi le ku tlangeni a matini loko se hi le ku tlangeni ni vona se ni na duku ra paru hi tele phela. Mm. mara mina se ni na duku ra palu leri tsiyile Mm. mara hi le ku tlangeni Mm. a swi ri swikombiso swa ku ni na swikwembu Mm. a swi ri swikombiso swa ku ni na nyiko Mm. ku fikelela se ni sungula ku lorha mirhi ni lorha ni karhi ni cina ni lorha ni karhi ni ya lapha ni ya lapha ni tshungula vanhu ni lorha mirhi straight ni yi hlanganisa Mm. loko ni pfuka nampundzu vhela na swi kota ku a ni rivali Mm. mirhi leyi na yi tiva Mm. ya swa malembe ndzhaku na ha ri mutsongo Mm. se ku fikelela ku fikelela ka ku na sweswi na swi kota ku navusiku ni tirhile ni lorha ni ri na tinyanga tin'wani ka ndhawu ka ni nga yi tivi kumbe ni ri ka ndhawu ku fana na leyi ya ku va na na mati ya yini mm. ene ni swilo leswi ni swi lorhaka a ni swi rivali mm. swin'wana swa ta ni tshamile so ni nga ku ni karhi ni fambafambanyana ni karhi ni ri busy hi vanhu mm. ni twa vurhongonyana byin'wana bya bya speed Mm. ni fika ndzi ya tlela nyana so ku ta munhu a ni byela ku endla so na so na so na so swi herile
ni hlekisa hi ku hi khale nyana hi fikile e va hi balekela va suka va tlela ya yena ni mahlweni se swi swi tikomba ku hi vunyanga bya ku nyikiwa Mm. a ni chayeriwanga tinyanga to tala hi to ti taka ka mina va ta kombela tindlela na na matimba na ku kombela ku mirhi ya ku u nga yi tirhisa njhani u yi hlanganisa u kuma ku murhi wun'wani na swi kota ku hlanganisa mirhi mi ni swi hleketa ni ri one mm. mara se ni vutisa tinyanga letiya ta khale va govela mm. lava nga na vo four chairs va ri tinyanga mm. va ku ya swi so kumbe swin'wana va ku eyi u sungula ku swi twa kumbe va ku eyi swa tirha mara u swi to hi mani ni ku hayi swo ta swi tiswa hi hi mukwembu se mfana loyi yena ke eh jale ra n'we eh ku fana n'wana wa mina na ye mm. sungule ko kwala ko kwala mm. eh a ta ri ta n'wi vona a ri na tshama a ri na vo swo vo wani yena mm. eh hi tele ku itlele na vusiku la tlele ko a vela ku nghena nyoka ka n'wana loyi swi ka yi tlela a nga not one way sorry sorry sorry sorry Mm. a swi ri na vo va ri hi ku endla yini swi ya ku wa kalani va ri ku endla yini ka nkuwa ka nkava a ku Nkava. xikava Ya, a sungula ku wa xingava Mm, a ha ri Se- ntsongo a ri ntsongo Mm. a tlele na mhani wa yena a ni xave xiponci Mm. lexi nga ni nga va na khavhara Mm. xi silt Mm. hi ku va tlela ka xona mhani wa yena se vo past nine ten mhani wa ye wa tsutsuma a ndzi a ri busy hi vanhu navusiku bye lebyi ni kha ni pfuna vanhu ni tshungula vanhu mhani wa ye wa ta ku ri phela ku na xilo xi dumaka hansi ka xiponci a ni to ku xi i yini xini ene xi xi ngheni nyoka leyi nghenile i rhola i tlakula n'wana a ya henhla loko se yi fika la yi khoma n'wana ya teka n'wana se a tekile n'wana yi khoma xiponci a ku na nchumu hala hansi ka xiponci mm. hala ndzeni ka xiponci ku na nyoka yelo yelo yelo yelo yelo ku na nyoka loko yi pfula xiponci lexiya yi kuma ku hi nyoka mm. hi ku hi nga sungula ku vona ku no n'wana loyi nyoka leyi a yi vhakachela n'wana loyi swi vula ku swi koho swi nga ta swi ta endlekaka ku kuleni ka yena se a sungula ku ya xikolweni swa vo grade four five a sungula ku mina vanhu lava ni ta va nyanga ya nyanga e njhana ku a ni ta va nyanga se a sungula ku ku na ya a va na swilo swin'wana swa ku a pfuka nampundzu yi pfimbe matihlo a pfuka nampundzu yi lorhe mirhi a ni byela yi mirhi yin'wana ku wa ha ri ntsongo mhani yi hlamusela swilo swin'wana swa swa le henhla ngopfu hi ku loko mo hlanganisa xo karhi na xo karhi na xo karhi na xo karhi xi ta endla xo karhi. se hi mhaka ku mina na mina ni sungule tano mm. ni vhela ni tiva ku no swi vula ku na yena yi mm. ta famba hi ndlela ni nga famba hi yona mm. ku fikela a ya heta xikolo xa secondary a ya collejini se a gcina se a nghena a collejini loko se va mu nyika tibuku a fanele a tsala a n'wayisela swin'wana swa ku mi ta mi twela kusuhana a rila se ni fonele hi va le xikolo ya pitoli ku no tana u ta teka n'wana wa wena u mi endlela swa swa ka n'wina swa xintu n'wana loyi loko a nga ri a nga ri tlilasini a nga na problem mm. mara loko a ri sungula ku khoma tibuku mm. eyi va na problem eish se ni mu teka ni vuya na yena ni sungula ku tshama na yena loko ni pfuna vanhu na mu rhuma ni mu rhuma hala ni mu rhuma hala ni vona ku se swa pfumela mm. na yena swin'wana a na ha mu dyondzisa laha ni fanele ni mu tatisa ko wa ta ku mukhalabye phela ni endlile swo karhi ni swo karhi ni swo karhi eyi a wu fanele u endla swo leswi swi right ende a nga byelanga hi mina se na sweswi wa i nyiko na sweswi wa tirha ti-branch tin'wani ta mina ku famba yena mm. ende vanhu lava nyikaka mirhi va vuya ka mina va ni fonela va ku oh, swo fana na n'wina mani mm. hi sweswi kumaka ka yena swo fana ka ku hi nyiko hi n'wina mm, se hi vula ku na voko ra yena ri strong lera ka bava ya eh. eh, se vunyanga lebyi nyiko lebyi byi hambane njhani na lebyiya bya ku sa bingelela no ya swi hambana eyi hambene ngopfu lavaya Mm. a miri ya vona yi fanele ku va ya dyondza u kuma ku a nga lori miri Mm. a nga na murhi lowu a nga ta wu endla yena straight u fanele munhu lowu a wu tekaka govela ra yena Mm. Ta swi fana ende xikolo.
mirhi leyi loko a nga yi tsalanga wa yi rivala Mm. i mhaka ku i dyondziwile i dyo- Mm. i huma xikolweni Mm. a yi nyiko Mm. ende ni vu strong bya kona i ta va strong hi mhaka ku i nyikiwe hi govela swi ya hi ku govela ra yena ri strong njhani mm. loko i govela ni nga tivi miri swi vula ku na ya nga ta tiva miri va tele ngopfu va vuya ku thwaseni kuma ku mina a va ni dyondzisanga nchumu mina a va nga ni kombi nchumu na miri sweswi a ni ku yi tiveni na titlholo a ni ti voni mm. va va nga ni fundisi mm. so hina titlholo ta hina ta hina ta mina titlholo leti hi nga hlahlufa hi xivuko hi nga hlahlufa hi ribyi hi nga hlahlufa hi machisi hi nga hlahlufa hi mati so la nga ni ti byela ku sweswi ni lava ku kamba munhu mm. timhaka ta yena ta huma mm. yeah. se lava ya va ku ya xikolweni xa ku thwasisa mm. a nga ta swi kota ku tlhatlhove xin'wana na xin'wana ko va tihlolo mm. loko ti nga ri kona a nga na pulani i chayile tolo a ndzi le na four hundred rand ka bank account ya mina eh. se ni twa yi ri yitsongo se ni ku na tipulani la misaveni se ni teka two hundred rand ni beja ku portugal yi ta wina eh. yi dirowe two two a ni tlelanga kahle mali yi fambile mali yi fambile
ene na yi na yi a ni yi need-a mali liya ni ti sole ngopfu ka ni beje la yena mara loko swi ta ka sweswiya ma swi kota ku loko mi nga ni zamanyana hi murhi nyana ku ni wa ku kota ku ni wina swa ku beja ti-lotto ti-power ball ku na swo swa betway swi ni xanisaka .
mai vavo mm. leswiya swa ku nyika munhu rifumo mm. ku nyika munhu n'wuri u famba ya khoma loto mm. a ni a ni sungule hi ku pfumela ku swi kona swi kona swa hanya swa hanya mara eyi loyi a nga na swona a nga ta nyika munhu yena a nga si khoma loto ya ma ri vona mina na, na muti lowukulu mm. ni na khume mbirhi ya vavasati yeah? eh vana va mina i 63 um loko a ndo va na murhi lowu wa lotho mm. a ni nga ta wu nyika munhu kumbe wa ku munhu a wina ni ta mm. vhela ni nyika vana va mina loko va ringane vana nyika vavasati loko vasati va ringane nyika na vo swivara hinkwavo mm. hinkwavo hi va vanhu va mali mm. ma loko se mi kuma munhu ku yena self mm. a nga si khoma lotho a nga si khoma betiwe a nga si khoma nchumu mm. a nga a nga tlangi swilo swo leswi mm. a nga a nga na mali wa yi mm. lava mm. mara plan ya mali hi leyi ya lotho u na yona mara a nga a nga le ku yi tlangeni ye n'winyi ye n'winyi munhu wa murhi mm. mara i lava ku nyika n'wehe mi ya khoma lotho mi kuma 35 million n'wina mu mi nyika 2000 rand mm. a swi hanyi leswaku murhi wu fanele wu rhanga wu tirhela nyanga hi yoxe yi fanele yi va xikombiso yi fanele yi va xivono mi ni tweleni ku mina mirhi leyi nda yi lorha mm. so loko loko ni yi lorha in'wana ni nga se yi nyika vanhu hi sungule hi ku yi testa ka mina mm. ku ya tirha na mm. ni yi nyika vanhu hambi ko va murhi ni sungula ku wu hlanganisa ni hlamba hi wona loko ni hlamba hi murhi loya ni vona u pfula swilo swa mina ni vona ku ya murhi lowu wa tirha ndzi ta va na price ya ku nyika munhu no murhi lowu ni nge ku nyiki two one thousand hi mhaka ku murhi lowu strong ngopfu wa tirha na swi tiva ku wa tirha murhi lowu ni wu vonile mm. ma loko se ni nga se wu tirhisa swa mina swi nga lunghi ni nyika wena ku swi ta pfuleka awu swi nge endleki eh, eh, mayi vava
a ni swi twini a ni nge yi phindi a ni ku ni ta kuma ku pfuneka namuta mali ya ma ya hayi ka betway hi na mirhi ya munhu yi na business mm. ri kota ku famba munhu mm. yi lava mintirho a kuma mintirho mm. hi swi mhaka ya tithendara swa yinyinyi va mu tsakela loko a vulavula na vanhu va mu twisisa kumbe i na problem ya ku wa ku wa tirha mali ya yena a yi tshami Mm. hi languta ku nxini xi tekaka mali hi swikwembu kumbe hi vuloyi mm. ya a kota ku mali ya yi kota ku tshama a kota ku ya mahlweni na vutomi swa mm. koteka no mara plan la ku hi endla mali xi- kwalano kwalano no a yi koho Hikuva- xaka ra mina va nga va nga mu ya loko mi nga ri na nkarhi mi nga ya mi ya tlanga wo zama leswaku xopeta indlovu hi xibalakatsi ngeji yi nga tirhanga eh hungasa ka u nga si maka i ku na vanhu van'wana va ku i tswaliwa ri kahle a a ri normal hi ku ya hi hina hi leswi hi n'wi vonisaku xiswona ivi kwalaho ku hanyeni ka yena a fika a lahlekela hi vulawuri bya vutomi bya yena u kuma kuma se wa hlanya i lahlekela hi miehleketo ku va ku ku va ku humelele yini ku ka munhu wa ku fana na yalweye ku na lava lahlekeriweke hi mihleketo hi swikwembu kumbe hi mikwembu ku na lava lahlekeriwile hi mihleketo ni ta ku hi vuloyi. ku na van'wani u kuma ku n'wana ka ximanyamanyani i sungule grade one wa pasa yi va number one until a ya university secondary mm. mm. until a ya university mm. loko mi swi languta kahle mi ta swi vona u kuma ku vanhu vo tala va sungula ku hlangana hlangana nhloko va le ka university mm. a a sale hi lembe rin'we ku ri a heta a tsala kumbe a ya ku ambaleni mm. gawuni a sungula ku hlangahlangana swi endle hi vanhu ku ri leswi a nga swi tirhela hinkwaswo xikolo xa yena xi nga n'wi pfuni hi nchumu kumbe hi n'wana ka manimani wa tirha se hi sungula ku lunghisa kaya wa renovate wa aka tiyindlu ta kahle endla swo swa kahle a sungula ku hlangana nhloko va mu endzela ku a nga ha koti ku pfuxa muti luya. mm. mara loko va ta ka hina va penga swilo swa ku ka swi nga fani un'wana loko a hlangana nhloko i huma nampundzu a famba i vuya na madyambu mm. un'wana i rhwaletela swilo swa ti swa ku bola a swi tisa la kaya mm. un'wana i lwa na vanhu mm. un'wana u ti pfalela endlwini u vhela a tshama nga lavi ku vona vanhu mm. va hambana vanhu valavo mm. swi ya hi ku vanhu lava va va be hi ndzingo wa njhani mm. na hina hi loko va fika ka hina hambi va nga ri kona mm. va yi byela ku no simon mani mani chawuke hi ba tihlolo bya ku munhu yi vulavula ku yehe u koo mara a nga teki kahle a nga titwi kahle a mihleketweni loko se ya vuma i endla so na so na so na so na so va ku se ya vuma no hi ta mu tshungula so na so na so na so va hola vanhu valavo mm. eh, and mina na mina ta swi kota ku tshungula munhu wa ku hi ta ku hi rihlanya ku a nga teki kahle a nga ri mm. koho xiambalo xa yena mm. swa ku vo tala loko va sungula ku hlangana nhloko loko mi byela hi ku a yeni kerekeni kumbe a yeni nyangeni a nga ta pfumela i ta ku mm. mina ni vabyi ni right wehe we u pengaka mm, mm, mm, mm. kumbe i va na munhu un'we a kaya loyi a n'wi zondzaka ngopfu a nga lavena ku n'wi vona mm. ene hi ya fanela ku a n'wi pfuna mm. a ku wa loya mm. se hi teka xiambalo xa ye va ta na xo ka hina hina hi tirhisa xiambalo xa wa hola a yi mu khomi na ku mu khumba a yi mu hlambisi a yi mu a nga orheli na ku orhela Mm. xiambalo xa yena hambileswi va tirhise vuloyi na vo ku rhumela swilo Mm. na yena hi ta rhumela swilo Eh, swi ma- fika swi susa moya lowu mu pengesaka luya eh, a mara va right munhu wa i ko munhu wa ku munhu a nga loyiwa a rhandza masangu ngopfu
a nga ya swa endleka Yeah. ku na lava kumaku va va rhandzana na va na tintombi mm. kumbe majaha mm. a va munhu loyi a spenda ngopfu kumbe a tirhisa ngopfu mali ya yena hi yena mm. loyi un'wana a jika ku no a ndza ha ku lavini kumbe munhu un'wana a vhela ku a ni mu endleni ku ri a vhela a va nghwa vana a tshama exitaratweni a mm. cinca vavasati kumbe a cinca vavanuna a nga mm. a nga ta va na muti va swi endla vanhu yes yes um, se mi kuma ku swilo leswi hi le mutini mm. loko swi ta ka timhaka ta misangu le mutini a ku na ku rhula a a a a ka ha tirhi nchumu swi nga khathaleki hi loyi wa xinuna kumbe hi loyi wa xisati van'wana kunene eyi loko se ni vona nsati wa mina ni vona xinyama ya a na ha swi swi swi koho swi leswi hanya ene ma swi kota ku swi tshungula na a swi kota ku sungula ko va futhi na va vavanuna u kuma ku un'wana n'wansati a nga ya handle mhaka ku n'wanuna u kuma ku a nga ha ri na matimba a ku mu tsakisa. tsakisa n'wansati wa yena wanuna hela matimba a hela matimba mm.
sweswi hi heyi xi ri lexikulu ngopfu sweswi vanhu va a swi tiva khale vanhu va sungula ku hela matimba hi vo sixty three years mm. seventy years mm. ka sweswi eighteen years va xava maphilisi kwala makuleni hala i xava maphilisi a ku na ku ri a va na power a ku ya vona cheri mm. a nga se lovola mm. ma ni twisa kahle i nwa philisi booster ya ku vona cheri ya yena a nga se yi teka a nga se lovola a nga se va na nsati se loko se o sungula ku va na nsati endlwini everyday mm. swi vula ku hayi u mbamba mexisi a nge he xavi philisi everyday awa ku va mbamba mexisi se ku va ku tima hinkwaswo se swi endla ngopfu hi mhaka swi swi dyiwadyiwana swa sweswi na ku ka vanhu va nga ha koti ku dya ku phuza mirhi leya ku tihlantswa kahle ya ku titlina okay ya i loko mi kuma ku u va munhu loyi wa xinuna vununa bya ha swi koti ku pfuka na swo ma swi kota ku vula swoleswo e a va kota ku va pfuna a va vona vanhu vo tala mm. va rila va ri no a ha ri na matimba ku tsakisa vavasati i na sati wun'we mm. se hina vavasati va twelve phela hina hi na twelve se i na nsati wun'we mara wa rila i ri mina a ndza ha ri na matimba ka one piece stick hina yi na twelve twelve piece stick swi vula ku hi nga mi pambulela hina ku ri ku nyika matimba a vasati vambirhi yi sala na ten mana ngo ma ni tsakise doctor Mashaka ne swi leswi mi swi endlelaku vanhu leswi mi swi mi swi hanyaka. mi nge n'wi nyiki munhu wa murhi wa ku a ya kota ku tirha tanihi wanuna a tirha ka nsati wa yena mi nga swi koti n'wina swi nge endleki leswi fanele a ta ka mina ku ba swi tshola mina vavasati ku ringana twelve ya vona na tinghamu tin'wana handle kumbe mara ni kombela ku mi ni pfuna mani mo ni pfuna mina ka nsati wun'we ni kota ku va na power ni ta mi pfuna ma loko u kuma mina ni na nsati wun'we na wena u na nsati wun'we ni ku ni ta ku pfuna ku va na matimba a swi kotekani a hi swi nyanya vavanuna hi tile ndza pfunekela ka doctor maxaka sithola tinumber phone tete kwalani ti nga tsariwa va contacteni va foneleni kunene hi khensini nkarhi wa n'wina hi khensini eh, mfowethu ha ah, na mina ni khensele mayi vavo mm. hi ta tlhela hi hlangana futhi vhiki ri taka masiku hinkwawo amen amen